Si kan i lawm, Pathian a ṭha, kan caan a kal cuahmah i nihin thawngṭha kan chimtu theihhngalhnak kan tuah hlan te ah khan hmaizarh bulletin ah khan zaangfahnak te zapi thlacam kha pi thlahnem kan timi kha pu te kan ṭial sual i ah, kan ngaithiam law cun hmaizarh thawngṭha chimtu kha keimah ka si lai lo Norway lei in pastor ah kan tlawng ding an um Norway lei in a kan tlawngtu pastor nih thawngṭha chim te lai tete kha remh awk ummi te ka vun remh ta Si kan i lawm Pathian a ṭha. Tuzan lei ah kan zapi kan hmuh bantukin kan hmaika ah Pathian nih thluachuahnak nganpi a kan hrawm i kan sinah thawngṭhabia chim kho dingin Pathian nih thluachuah a kan pek. I thawngṭha chimtu theihhngalhnak hlan ah zaangfahnak tein salaing ṭial hmung kha vun kan dir piak ta law zaangfahnak te mipi le vun kan hoih piak ta ṭhan law kutbeng bu te vun dong ta ṭhan se se kan i lawm taktak. Say thank you. Say na thu kho. Salaing Ṭial Hmung hi Malaysia tin ai daw ṭhing ciami kan si. Pathian a ṭha. Tutan zongah amah hi hruitu salah salaw Dr. Lian Hmung Sakhong hi kan sinah caan kan tingco lai ka zum lo. Hramhram in hakkar a kan tet ni caan a kan pek caah amah cungah kan alawm. A taktak cun Dr. Lian Hmung hi sawmtu tampi a neimi an si. Amanh lo ngaimi an si. A culak ah cun amah Salaing Ṭial Hmung nih caan a vun kan tenh hramhram caah a kan dawtnak cungah kan alawm ti kha vun chim ka duh i kan zapi kan theih khawhnak dingah kan ram kan miphun dawtnak he kawlram ah saleng tial hmung hi saupi thong in a khuar sami si hika kan khrifabu pu pek hmung he khin thong in a chan saupi a um timi khualram dawtnak he a um timi si ti kha vun chim ka duh i amah khi america ram CNF le ah ṭuanvo a kan la cemtu kan right ra zong si ti kha a toifiannak te Pu Ṭial Hmung cung a lawmh biachimnak ka von ten ta duhmi si in hin thawngṭha a kan chimtu ding hi kan zapi kan theih cia ngot salai te ka ruat i amin ah Dr. Lian Hmung Sakhong ti si a Pathian nih thlatchuahnak kan pek kan lai miphun ah cun amah bantuk hi an um ti hnga maw te kan rawh ve mi pakhat si Dr. Hre Kio kan siang lo tluk te khin ram le miphun ca kan sian lomi pakhat asi ti kha van chim ka duh laitlang a chuahkehnak aibur asi pathian nih innchung a pek fa a pek hna a innchung nu min ah pi run peng sakhong si i pathian nih funnu fapa a pek hna david van lian sakhong le lora thachin sakhong an si i pathian nih thlachu a pek mi na fa an si a siang kainak bible sianginn zong tha terak ip limmi bd tha te toreng kun i mit kan timi sianginn ah BD zong ṭha tein aa limmi a si. 88 uh, sawmriat le pariat a yi khin kan timi nan theih lai i mah ruang ah khan kan ram ah um ngam ti loin a rak zammi a si. a pathian nih sweden ram ah atu hi khua an sak leu si sweden ram ah thlatsuah a pek uppsala university kan timi sweden ram in phd a kan di piakmi a si kan laimi lakah academic phd a dihmi hi a ka theihmi ah an um lo tluk hi si A taktak cun theological kan ti Bible le PhD cu an um pah len nain vawlei lei in academic bak in PhD a dihmi hi an um lo tluk si ka palh lo ahcun cu lakah Sweden ram vawlei cungah ram nuam cem pakhat ram ṭha cem pakhat cun university bakin PhD a kan dihpiaktu a si Bible sianginn zong BD ṭha te dihmi si ti kha a siang kainak van ten ka duh a cu lawng a si lo Pathian i thlachuah a pek i Sweden ram nih kum thong hnih le kum sarih ah khan a rianṭuannak an zoh lengmang tikah upatnak a tlak bak an ti caah Martin Luther King prize kan timi Martin Luther King laksawng an pekmi si i upatnak an pekmi si Sweden rampi nih kan Chin miphun in cu bantuk laksawng pek hi a taktak cun kan zapi pek thluk khi si i Pathian thla chu a dongmi pa si ti kha van chim ka duh a rianṭuannak cu kan zapi kan theih bantuk i CNF petrol na si cu lawng a si lo atu i kan zapi kan i fian khawh nak ding ah NU ci hei ti ko ning law a toinak in mu cu ka zong ah cun rian a tuan cuahmah liomi si i Pathian nih kan miphun le kan ram caah ka chim khawhmi leng khan a rian tuanmi tampi um rih asinain caan kha tam tuk ka lak sual lai caah ani hi cu nan theih dih ko lai i YouTube zong ah a bachim nan ngaih lai i amah he pehtlai in ka philh khawh lo ngaimi pakhat cu 2005 umas 6 a dek Malaysia ah CRC le ACR kan rak buai tuk lio a si cu lio ah cun a rak phan e malaya upa lungfim an ti kai su ka rak no ri nan lungfim an rak ru le salai chu minung som sri an som le ka rak itel ve le chu leo a chun mi baru nak chung bak he a phom bak in ani phom chiu i ma le CRC le ACR te ban to kan phom chiu i cu lio ahcun a rak dir i a chimhmi ka philh lomi cu a kan fale hna vei a zei khom se ah hi bantukin pakhat le pakhat a cangmi khi kanmah nan pa le palh deuh a si ko ti khan palh kha rak i cuh a taktak pumpak a palhnak kha um bak lo asinain i rem hna seh ti kan duh caah khan amah tu kha tang ai thlak i palh kha rak i cuh cu lio ka lungrak um ngaimi cu a ziama hi Kawlrampi khi president hi nangmah nawl in pe hna ka ti solo amah pe ka pek ko lai hi ti khi ka lungthin a um. Khua le ram an tuannak ah tangdor nun, upa i cuhnak nun, palh lo zongah ka palh ko tiah mipi damnak caah tang ai thlakmi nun hi ka hmuhmi a tlawm ngaingai. Cucaah cu lakah cun aa telmi pakhat ka philh khawh lo bakmi a si i aa ca ṭialmi zong ah kan fale kan naule nih ah Amazon ah order khawh si i In Search of Chin Identity timi hi ca a ṭial keimah zong master ka cawn lio ah research paper ah ka rel ve a ṭha ngai le mah ca cu zaangfahnak te kan fale zong nih Chin identity timi Chin ID kong kha fiang deuh thenh an duh ahcun Amazon zong ah amah caṭialmi um ti kha vun chimh ka duh i ka na lawm taktak ti kha nawlh ṭhan ka duh ko ka chim cang bantuk in senthang le zo phe hi cu aa ṭhen kho lomi aa naihniam ngaimi kan si ka khuaruah har pah mi tu cu zopei holh ka thei lo timi nan tam pah le nih zeirong dah singa aw ti ka ruat i kei hi tam bu ka ṭhang nain zeitin dek zopei holh ka theih cu khual ka tlong pah ca si kho men tam bu hi zopei cu taktak zarep ran lungtum family te bantuk deuh long khen si i tam deuh tampin um tuk lo nan ka vak pah ca si kho men i amah thisen thang khawh zong ṭha te a thiammi a si i a chimh cang bantuk kha ka nawh ṭhan lai amah nih a chimh bantuk a pai nu hi senthang phaipha a si a senthang hrinsor ai tel vemi a si i kan lawm tete kha cu vial cun theihhngalhnak ka tuah khawhmi sisal law tu cu thawngṭha chimh salai caah khan ti duhmi hal awk a ṭha lai lo i pum dih tu ah khan lunglawm tein ruahṭinak le duhmi halnak tu kha ram le miphun caah kan peh ṭhan te lai i atu cu Pathian bia chim dingin caan kan pek cang lai zaangfahnak te upatnak he kan dihlak vun dir tan hau sih si caan na kan pek caah kan i lawm taktak ve kan ruahnak lengin na tlangval na no kei ka ruahnak ahcun a va chimmi kha sau ngai cang le a va caan khi a upa tuk lai te ka ruahna in a rak ṭhong tuk Anmah unau khi Daniel sakhong nan theih lai, Pu Zapeng sakhong nan theih lai, amah hi a karlak a si. Daniel kha ngakchia deuh, zape Pu Zapeng kha upa deuh si i kan lawm taktak kha kan dilah thang taktak i kan lawm tiah kuat biang hna u sih. Kan lawm. Ka lawm tuk hringhran. Pathian min zong ka thangṭhat. Kan vah kan veihnak ah tu bantukin Senthang Baptist Church hi ka hen Khrihfabu he ah Pathian thawngṭha i hrawmṭinak caanṭha ka hmuh cahan ka lawm hringhran timi kha vun chim ka duh. Malaysia zongah khin Senthang chacha khin phung ka rak chim bal cun ka phak ka veihnak ah hin ka va tong pah lengmang i tu jing hi ka van na tha chin chin tiin ka ruat i ka lawm tuk timi te kha masabi ka vun chim ka duh i atu jing ah kan zapi te kan ruat ti awk ka kai thim mi bible cacang te ka vun rel lai i cucu Exodus a ngan kul le riat a hme kul le khat kha a si lai. A biatlangpi hi tlangbawi thuam ti si. Tlangbawi thuam timi cungah khan kul le khat te lawng kha ka rel ko lai. Lungvar cu hlei hnih an si lai i a cungah khan Israel fale min kha an i ṭial lai. Lungvar cu Israel fapa hna zat kha an si lai i lungkhat cungah khan Israel fapa hna lakah pakhat min paoh kha ṭial a si lai. Min khenhnak cung min ṭial bantuk hin ṭial an si lai, tiah a ti. I Exodus kong hi kan zoh tikah kan Baibal ca chungah Israel mi hna Izipt sal an tannak in an rak chuak i an rak chuak i harnak phunphun an tong. Hi harnak phunphun an ton hnu ah khan Sinai tlang kan ti lai cu Sinai Sinai tlang khan phan. Kha Sinai tlang an phak tikah Bawipa kan Pathian nih khan khaka khan Moses sinah nawlbia pahra a rak pek hna. Kha nawlbia pahra a pekmi hna lawng si loin hika Exodus a ngan pakul in a dongh tiang hi kan zoh a si ahcun Israel mi Pathian nih thimmi miphun, hika hin Bawipa nih a thianghlimmi miphun in kan thim hna, ka rianṭuantu ding in kan thim hna, ka mi caah kan thim hna a rak timi hna hi khaka khan cawnpiaknak a hram a rak thawk ṭhan. Izipt ram in rak hruai hna. Sinai tlang an phang. An phak tikah nawlbia pahra pek hna lawng si loin zeidah nan tuah lai timi, zeitindah khua nan sak lai, Kanaan ram nan va luh tikah zeitindah nan um lai timi kha khaka khan cawnpiaknak phunphun a pek hna. kha cungah khan an tuahsernak hnga ding an zulh hnga ding phung lawng si loin puan biakinn tiah kan lai holh ahcun aa ṭial i tabernakal te hna kha an sak cun tlangbawi in a thim kha tlangbawi thuam zong kha zeitindah kha tlangbawi thuam kan in ser lai timi kha hika hin fiang tein aa ṭial tlangbawi kong lawng hlah raithawinak kong ah a phunphun in a ṭial hna i maka kha a cawnpiak hna Kha cawnpiak hna mi chungah khan tlangbawipa a thuam ah khan lungvar hleihnih um lai te tlangbawipa ṭangah khan lungvar hleihnih um lai kha lungvar hleihnih kha Israel phun phun hleihnih hi ka khan Israel fapa fale hna ti khin a ti i a ṭha ngai tiin ka ruah zei kan ti lai Israel fapa hna tiin a ti fapa hna tiin ti a cheukhat Baibal ca phun ti khin a ṭial i kan lai holh ah khin miphun timi holh khi miphun ti lawnglawng kan nei i tlawmpal te vun leh awk hin kaa lak lo ngai tu fapa vun ti tikah hin a vun ṭha ngai ei ca ti cun mirang holh ah cun zei kan ti lai phun kan timi khi clan ti si mah hnu cun atu pengtlang min kan ti lai maw khi khi tribe ti si cun mah hnu lawngah miphunpi timi ah khin mi nationality timi mu ethnicity an ti le an ti caan um nationality an timi khi um cucaah cun mirang holh ah hin cun miphun kong ah khan vun thleidan mi amin tial dan te kha a fiang ngai asinain atu hi Israel fapa pahlei hnih an min te kha tial lai ti se kha Israel fapa pahlei hnih hi aho fale da an si ti tikah Pathian nih Abraham au Abraham fapa khan Isaac si. Isak ti zong kan ti mu. Isak fapa Jacob si. I Jacob a fale ah khan fapa pahleihnih an si timi kha Genesis a ngan sawmli le pakua khan fiang tein a ṭial dih. Genesis ngan som, uh, sawmli le pakua khan sawmli le pakua mu sawmli le pakua chungah khan mah Jacob a fa pahleihnih an min le cun Jacob nih a thih lai te ah ro a vuinak hna kong kha fiang tein a tial. A cu lawng cu si lo, Kanaan ram an phak la cangka in kha Israel fapa pahleihnih aiawh in lung pahleihnih an phun timi zong kha kan hmuh. Cun nambar pakhat hrawng kha kan zoh si ahcun kha Israel fa pahleihnih hna kha zeitindah Kanan ram an phak tikah khuan nan sak lai ro nan co lai timi le cun Joshua hleithum hleili kan zoh si ahcun kha unau pahleihnih kha ram an i phawtnak kong Kanan ram an phak tikah Pathian nih a pekmi hna cawhnuk le khuai le tiin a luangmi ram an phak tikah kha unau pahlei nih kha zeitindah khuan nan sak lai i ram nan i ṭhen lai timi kha ram an i ṭhennak kha kan hmuh. A caancaan ah an i, an i unah an, an i unahnak le vei kha um tikah zeihmanh unaunak um lo tein zei kan ti lai i cheu u tia khan a caan caan ah zei kan ti lai lai holh cun voifung an khia kan ti lai cu ma kha voifung an khia ma tete khan an mal an comi ram cio te khan an um timi kha kan hmuh cucu zei ruangah dah tuzing theng theng ah Israel fapa hleihnih kong Israel phunphun hleihnih kong mu ka thim ti si ahcun Israel mi hna Pathian nih thimmi hna Cawhnuk le khual i tih luangmi Kanaan ram ah kan hruai hna lai a ti. Kha a hruaimi hna miphun kha an tribe kan ti lai cu an phun ding cio tein an sinak cun kha chung zongah khan a cheukhat kha Benjamin fale Joseph fale Levi fale kha kha zei rian dan an ṭuan lai timi zong kha an i phaw dih timi kha fiang tein kan hmuh.

Genesis le Exodus ti khin um lo. Moses cauk uk nga ti lawng khin a ti i ukhatnak uhnihnak ti khin kan kal. I kha Moses cauk vialte kan zoh a si ahcun Pathian nih a thimmi Judah mi hna, Israel mi hna nih zeitindah miphun phun kha kan i ser lai? Zeitindah ram kan uk lai? Zeitindah kan i hruai lai? Zeitindah Pathian nih a kan thimmi miphun hi Pathian duhnak in kan nun lai timi an i cawnpiaknak lawngte kha si. Phundang in kan chim si ahcun ram pakhat kan ser tikah, miphun phunkhat kan ser tikah holh pahnih kan hman a tuchan ahcun. Cu holh pahnih kan hmanmi cu pakhatnak ah nation building kan ti, miphun i sernak. kan ti kha miphun i sernak kong vialte kha Judah mi an i sersiamnak vialte kha kha cauk panga khan fiang tein a lang cu lawng hlah bikam hlun cauk vialte hi kan zoh si ahcun Israel mi an miphun an i sernak kha tuanbia lawngte ka si ko miphun an i sernak Pathian nih thimmi hna miphun an i sernak zei ruangah dah kha miphun i ser ka hau Zeiruang ah i ser hau. Ding kong tein lam an kal ding ah, dingthlu le lairel tein khua an sak ding ah, kha cawnpiaknak an Baibal ca kha phundang in kan chim si ahcun, atu chan holh in cun constitution kan timi, phuisi pungchi khan upade tiah kawl holh in kan ti, kan lai holh in cun phunghram kan timi khi si ko. An phunghram vialte kama khan aa tial dih. an phunghram vialte kha si khan phunghram vialte ning khan an kal pathian nawl an zulh a duh ning in an upo ah an miphun a ṭhangcho an ral an tei thlachu an hmu an rum an te an fa an i dawh an mui ṭha, an sam a ṭha, an aw ṭha, an zai ṭha. Atu chan ah hin zai ṭha le hlathiam hi uar ngai cio si. Atu England ram i British Prime Minister Tony Blair nih khan voikhat a chimmi ka theihmi cu England ram i thil kan chuahmi vialte nakin ti pop music kan kan pop music in thla kan zuar i kan hmuhmi phaisa tam deuh ti cu pop music in kan hmuhmi cucu cuca cun atu chan ah atu kan fal hlan sangmi te hna kan zoh kan vei tikah pathian thluachuahnak hi phunphun in ra kho ko cun Pathian nih thluachuah a pek hna i hla fung khat in ramram khat na cawh vi kan thei bal ma? Solomon siangpahrang nih khan hla fung khat a phua i Iran siangpahrang nu nih khin oh Persia siangpahrang nu kan ti lai cu kha atu Middle East vialte a rak uktu nu nih khin cu na hla ṭhat te cu ti atu Iran ram khi a rak pek. thlafung khat in ramram khat a rak cawk musol vun siang parang nih hin cuca cun an thlachuahnak an thiamnak ve vialte hi kan zoh si ahcun hihi tuanbia kan hnu le kum thong thum ah ko sang cu kum thong thum ah thlafung khat in ramram khat pathian nih thimmi hna juda mi nih khin an rak i chok kho cu cuca cun atu kanmah chin miphun kan dirhmun kan sining vialte kan zoh ah pathian nih a kan thimmi miphun kan si ve Pathian nih kan hruaimi tu tuzing zapi thlacam nak i kan cammi chung zongah khan mission hmun tampi hi ka biakinn zong nih nan nei Pathian rianṭuannak nan ngei kha vialte zong hi Pathian duhnak a tuahmi Pathian duhnak a zulmi kan si si ahcun kha kan thluachuahnak pakhat si ko cucaan kha bantuk tete kha a biapi tuk tiin ka ruat khakha i zuam chinchin ko usih cun atu ah hin kan lai kanmah kan sining hi tlawmpal te hi kan bible relmi he khan tlawmpal te tahchun pehchun ka vun duhmi cu zei da si kan ti si ahcun atu lio hi kan ram he kan ngaihchiat bik kan Chin miphun kan ngeih tuanbia ha kan ngeihchiat bik caan si rua tiah ka ruat kanmah le kanmah thisen kan i thlet kawl ralhrang kan doh kan ti bu in kanmah le kanmah kan i kap kha bantuk ngeihchia lungkuai in kan um lio caan si hi chung hin zeitin dah kan chuah lai hi chung hin bawipa zeitin dah kan chuah lai i daihnak le remnak kan ram le kan miphun chungah um ṭhan lai timi hi khua kan ruam a cuahmah lio seh khua kan khan cuahmah lio si kan ram ser lawng ser lo kan miphun kan i ser ding ah kan kan i zuam cuahmah lio a si kha tika atu pau do thlen nak vun chuah tika zeitin dah kan miphun kan i hrui lai timi hi hlan lio kan i hrui ning he a khat ti lo hlan lio kan sining hi a khat ti lo a thar in khuaruah ṭhan hau, a thar in rianṭuan ṭhan hau, a thar in zeizong vialte kha tuaktan cikcek bu tein thlacam bu tein rianṭuan hau. Kha lio caan ah zeidah kan i zohchun lai kan ti si ahcun kan Baibal cu hlun Pathian nih a thimmi hna Judah mi nih zeitindah ram an ser, zeitindah miphun an ser timi hi i zohchun lo awk hi kan ṭha lo. i zohchunh awk kan ṭha lo. Zeiruangah kanmah Chin miphun zong Pathian thimmi miphun kan si tiah aa ti vemi kan si. Rili ral in America ram in siangbawite an rak ra i thawngṭha an rak kan phorh. Kha thawngṭha nih kan kan mit a auter. Kha thawngṭha kan hmuh hlan khi cu kan ram kha a muimi hei ti ko usih. Kha muihnak chung in a kan ceutermi si. Cun khua ka ruat lengmang i atu Chin miphun ma vialte u le nau Senthang biakin hi vialte America khua kan sakmi zong hi America nih thawngtha an rak kan an rak kan phorh caah thawngtha a ratnak ram hi spiritual fatherland thiang thlarau in kan pa kan nu ram si ko Pathian nih a kan kamh ciami kha nan ram bantuk a kan kamh ciami hi si ko tiin ka ruat kan ratnak ah lampi ah kan rak harning kan re rak theihning kan thabatning lam ah rili cungah thimi kan um motor cungah thimi kan um malaysia kan phak hlan ah malaysia operasi, operasi kan dima kan rak ṭihning kha chung i hi vialte hi kan rak phakmi hi pathian nih lam a kan hrui hrimhrim ko tihin ka ruat mawi tampi ka chim tawn hi Chin miphun vialte America khua kan sak khawh Europe ram kemkip ah khua kan sak khawh kadang hmun dang ah he chetiah atu Australia Canada khua kan sak khawhmi hi u le nau hna ruat tuah u nanmah nan fimnak aa tel maw kanmah kan fimnak aa tel maw kanmah kan ṭhawnnak aa tel maw kanmah kan ngeih kan chiat aa tel chiat aa tel maw nan rak rat lio ah khan dolar zeizah cio dan nan dih alaka tein nan phan cio salo maw kanmah zo phei kan si zo phei ah khin takchunnak voi tampi ka lak i thei cia min nan si le ka ngai thiam mu lo norway ah khin hripi in kan unu te pakhat rak phan ve an rak phak ka te ka si so lunglomnak bia chim lunglomnak bia chim i an nih chung kha an fa le he an zapi te minung pasari khuasa an si Malaysia ram in Norway ram kan phaknak ca ding ah hin ti kanmah chung chungkhat kan vanlawng hmanh ca hin ti hi phi phaipine pi hmanh khi zuar usalaw ti a zo lai lo e ti phaipine cu thei min nan um lai zophei ram a kau bik laitlang hmanh a kau bik nel si cu mu facang tam bik chua na nel ṭha bik kha nel ṭha bi pi hmanh zuar usalaw kanmah innchungkhar ca kan vanlawng man nih a zat lai lo e ti cucaah cun Deuteronomy chung i kan hmuhmi Bawipa kan Pathian nih a fale mupi nih a fale a keng in a phorh hna a zuanpi hna bantuk timi kha kan si ko Pathian nih a keng in a rak kan phorh i hika kan phak te mi lawngte kan si kan tuanbia kan zoh tikah kha hlan khan Khrihfa kan si hlan kum zakhat kan tlin hlan ah khan miphun khat in aa ser ning khi kan rak no ngaingai. Kan rak ruah khawh bikmi 88 movement a thlan ah kan rak ruah khawh bikmi cu tamah wa zama kan ti a thei lo min mino tampi nih nan thei ti lai lo kungku kan ti chel kungtuizi kan ti chel tamah wa zama kha tamah wa ma chuak hi chi te langa pi i cu long kan thiam cho mami chong kha khuakhat ah zun nga hrawng phan i ma kha ong wali kan zu ki kan ni chu i kan ni si di kan kan nu la kha kha dir hun khan pathian ne vun kan choi zei he da lo Deuteronomy chung i mupi kong a tial mi ah khan Mupi nih a bu cu sak. Thingkung sangpi le lungpang sangpi cung a sak. Kha tikah a fale ca kha mupi cu nan theih bantukin mu a fale a dawt tuk hna cu. He ram a va vai, sa a va tlaih, nga a va tlaih mupi nih khin a fale kha a sak i ve ah khin TV zong an hmuh ko lai sa kha cheu hna bat hna cu tikah fala kha zeidan na lo ti si ahcun an nu nih a pek hnga ding rawl pek hnga ding caan lawng kha an ka i an nan theih anmah te zuan nan duh lo anmah te zeituam han nan duh lo kanmah tamau izama khuetan kan i cu bantuk soso long khi cu an mang cu tikah mupi ne zei de tuah a bu lila kha man i hrawh a bu lila kha man i hnin a fa lak tla lak in tuah hna makhan a fa lak an ne zam an ne tham me makhan an thlaza zuan an chong cu bantuk cun kan miphun zong ha pathian ne kan hrui a kan conter mi si ti hin ka ruat asinain atu kan ton than mi kan ram thil sining ah ralhrang kan do lai kan ti riang mang lio ah kan mah le kan mah thisen chuahnak ngeihchiatnak tampi kan tong i kan ram tuanbia ah atu hi kan chim tawnmi cu kan ram le kan miphun sersiamnak caah kan thisen in kan thisen in kan tuanbia kan ṭial leo si ti kan ti kan thisen in kan tuanbia ṭial si zei ruangah thisen in tuanbia ṭial lo ahcun Exodus theseron rak pah lo ahcun rilisen rak pah lo ahcun Israel mi zong miphun nan i ser khawh lo bantukin hi bantuk tuanbia hi Pathian nih maw kanmah training peknak caah a kan set a kan tuah piakmi si hnga ti zong hi ruah awk ngaingai um. Kan tuanbia kan Chin miphun nih biatak tein ral kan do hi atu hi a voi hnihnak si tiah ka ruat. A voikhatnak cu thongkhat le zakua le som kum hlei sarih in kum hlei kua tiang kha mirang kan rak doh. Kha mirang kan rak doh lio ah lai hon in uh, zei kan ti lai mirang history ah khin lai lai ral ti nan rak tia. Hei sa tiin laimi chungah lai nih khin tambik kan rak do. Cu hman ahcun ar ka thoknak he kha ral kan do lai ti an rak i funnak he sak tak rak si. saktakhua kan an rak i fun i kan thi thi khat kan nun nun khat tiah sathin an rak i tu makhan hakha kan rak kah a hnuah mirang nih kan a tei ṭhan hna tikah senthang peng vialte mei khang dih zophei peng vialte mei khang dih lautu peng vialte mei khang dih Cucaah cun Senthang tampi kha lio i atu chan cu refugee kan ti mu ralzam kha daidin kan kawl i khan rak zam i atu tiang ah Senthang hol le bei a hmangmi tampi kan umnak khi si Senthang lawng te mu khikhi kha lio kan tuanbia le atu kan tuanbia hi aa lo ngai ti ka ruat Israel mi hna atu kan chimmi cu tikah zeitindah hmailei kan ram kan i hruai lai zeitindah hmailei kan ram kan i hruai lai kha kan i hruai lai kan ti tikah Pathian nih hin zei ruangah maw si ka thei lo kanmah minung kan sining nih kan thluak nih phak khawh lomi thil kan miphun cung a tlang a tung a um a tung ti si loin a um a um ciami Cucu zei deh si? Senthang peng holh dang te kan nei co. Ko lo mei? Lautu peng holh dang te kan nei co. Zophei holh dang te kan nei. Sinain kan i thei fawn. Unau kan si le kan i thei fawn. Kan peng kan tlang kan holh tete kha cu aa dang fawn. Kha tikah kan sinak taktak kha tribal society kan timi te kha a rak um taktak ko. Khakha lonh tak in kaltak awk ṭha lo. Lonh tak in kaltak awk ṭha lo. Mifim tampi nih caan ṭial, hruaitu tampi nih an chim. Kan Chin miphun kan i rualrem lonak cu kha pengtlang lungthin kan ngeih tuk caah a si timi kha an chim cio. Asinain kha pengtlang lungthin in zeitindah miphunpi a kan i ser lai timi kha sadu kan thah ning le an chim ning hi aa kha cio ṭhan lo. Mizeimaw nih cun kha pengtlang lungthin vialte a lo dih ding ahcun kha pengtlang kha a hrawh in kan hrawh lai an ti. A hrawh in kan hrawh lai an ti. Senthang sinak kha kan hrawh lai. zophei sinak kha kan hrawh lai mara lautu kan sinak kha kan hrawh lai khata khan a fon kan fon lai ti hrawh timi kha an i thim hi hrawh aa thimmi hi kawl a cozah an si unu le ne winte hna pawl nih khan zeitin dan rak tuah ti si ahcun nation building cun ti ve ko asinain ram ram khat kan si caah holh holh khat lawng kan hman lai ram chung ti Cu tikah tlangcungmi kan holh, Chin holh zong kan, kan cawnnak nawl an kan pe lo, Sian holh, Kachin holh, pakhat hmanh an kan pe lo. Kan holh an hrawh hmasa. Ma cun Buddha bada kha Buddha biaknak kha Kawlram pumpaluk ah nan biak dih lai tiah thongkhat le zakual le somruk le kum khat ah khan state region ti nan rak ti makha kan rak duh lo i kachin pawl meithal an tlai hrang nawl meithal a rak tlai hetchet tiah tlangcungmi vialte nih ni ni tiang ral kan thaw i kan dohmi kha kha ti kan hol le kan miphun hrawh an ni timmi kha si kha kawlpa nih kan phol le kan miphun sinak hrawh a duh bantuk khan kanmah chin chung zong ah atu pengtlang kan sinak hi kan i hrawh piak lai maw ruah awk ngaingai si. Cucaah cun keimah ka ruahnak ah cun Judah mi hi kan cawn hna hau. Pathian thimmi miphun nih kan i cawn hau. Kha kan i cawn ning ahcun Judah mi hna nih Judah phunphun hleihnih timi kha an hlonh bal lo. An hrawk bal lo. Judah fapa hleihnih an sinak kha an tlangbawi angki zongah pa hleihnih lungvar pa hleihnih an si an min ah ṭih ko kanan ram an lu hmasa bik zongah khan kha lunglung hleihnih kan phun ko an hrawk lo asinain kha hleihnih khan zungzal an num te cun an nung hlei fawn lo an sinak te khan te cohlan piak an sinak te khan na cohlan piak judah chungah phunphun hleihnih te kha ṭha tein benjamin fale joseph fale reuben fale te khan an i upat dih an i upat dih sinan kha vialte hleihnih ka an bunh na fonh ṭhan tikah kanan ram an lut i israel ram an ser Pathian thimmi ram, Pathian pekmi ram kha an ser. Kha ti khan an ṭhen thai lo. Asinain a hrampi ah inn pakhat kan sak tikah tung kan bunh bantuk kha cungah kan tung kan bunh ve ko. Kha tung an bunh ve i kha tung an bunhmi cung khan kha tung an bunhmi cung khan ram an ser, miphun an ser. Atu ah vawlei cungah tuak tuah u. kum thong zaza dah Israel miphun an tlau kho lo chan saupi an ram in an ṭhawl hna Babylon siangpahrang nih tlaih hna Egypt siangpahrang nih tlaih hna an ram an hrawhpiak hna a hnu ah Rome nih uk hna Jurub an vak an va an vaihnak poah hechet i an rak hrem hna Italy in an rak ṭhawl hna Spain in an ṭhawl hna England in an ṭhawl hna France in an rak ṭhawl hna a hnu bik ah kum thong thong khat le zakua le sawmli le kum nga hrawng ah khan sawmthum le kum kuan sawmli le kum nga ah khan Germany ah Hitler nih million panga cu ka rak tha hna million panga vawlei cung in cu um ti hna hlah sai ti bak in final solution ate vawlei cung kan piah tana vialte hi hi cu hna ruang ah se kan tha di hna lai ti ka so cu sina pathian thimmi miphun ni kha an thanh dih kho hna maw million paruk timi can tam ngai cu kanmah chin hi tu mizoram ummi he khi kawlram pumpaluk ummi he bangladesh ummi he kan zapi te kan phone nain million pathum kan tling lo so kanmah chin vialte mizoram vialte chin state vialte kawlram pumpaluk ummi vialte chin vialte let hni khi ra ko tha hna cu sin an tlau maw tlau hla kha chung kan ram an ser ran Zei ruangah Pathian thimmi, Pathian aa bochanmi miphun nan rak si ruangah. Cu ve bantuk cun kha an kalnak popoh ah khan zeitik hmanh ah, zeitik hmanh ah Pathian an philh lo. Salm chungah kan hmuh. Mo Jerusalem nangmah kan philh si ahcun kalei ka dang nih phil an phil ahcun kalei ka dang hi i se dih seh ka kut nih an phil si ahcun ka kut hi zei kan ti lai cawlthiam lo in um seh ti an pum hrim kha an lu hrimhrim kha an nunnak hrimhrim kha chiatserh in Jerusalem ah bia a kammi an si an ram an miphun pathian pekmi kan vei lai ti a rak timi an si a cu si caah cun ka chim duhmi cu atu lio ah hin kan ram kan chan lai kan ti tikah mizeimaw nih peng le tlang um ti hlah seh tiah kan ti peng le tlang min hi um ti hlah seh kan ti hi ning hin kan kal ahcun kan i ṭhen dih lai kan ti kei cu kan i ṭhen lai lo kan i fun chinchin lai judah mi hna an fun bantuk israel mi hna an fun bantuk in kan i fun chinchin lai ti cun kan tuanbia kan zoh ṭhan si tikah chin miphun kan tuanbia kan zoh ṭhan si tikah nihin ni tiang kan ram cu ram thum an kan ṭhen Mizoram ah cheu kan um. Kawlram ah India ah Mizoram kan ti. Kawlram ah Chin State kan ti. Bangladesh ah Chittagong Hill Check bom ram um. Ram thum an kan then. Kha an kan then mi vialte khi khi tluk an kan then bu khin Pathian ar kan thimnak alangnak cu Mizoram kan um zongah India kan um zongah Bangladesh kan um zongah Kawlram kan um zongah Khrifa kan rak si ti. Khrihfa kan si kan Khrihfa sinak te nih khan a kan fun peng pakhatnak ah pahnihnak ah atu bantukin kawlram ah tahchunnak vun kir ning law minung ram pakhat aa ser ding miphun phunkhat kan i sernak caah thil pathum her thil pathum her cu thil pathum cu pakhatnak ah political institution an ti kawlholh le nai ngai hi kanmah vei cun ram ramkhelnak kan ti rua ka ti mizo holh le lai holh kan cawi kha political institution kan he pahnihnak ah social cultural institution kan he pathumnak ah kan biaknak se kha pathum chung khan zo u law nihin ni tiang chinram chungah chinland chungah politics hi kanmah kun a um rih lo social economic kan mah ku da um lo education kan mah ku da um lo health kan mah ku ku da um lo chole charol nak kan mah ku da um lo tu Chin miphun kan mah ku te a um mi thil pakhat long long um cu thil pakhat cu zei de si tu kan biak nak se cu ca cun kan ni uk nak lei in uk nak lei in Kawlram in kanmah Chinram kha uk fawi seh tiah an rak kan tuah piakmi political system kan ti lai cu. Cucu zei dah si? Myohne timi khi si ko. Myohne timi khi si. Kha myohne nih khan kan sinak taktak a upat lo. Zei ah a rel lo. Ramri ka duh tawk in nan sui. Ramri duh tawk in nan sui. Kha ramri an sui ruangah tahchunnak ah mara pawl khi Thantlang peng an um, Matupi peng an um, Paletwa peng an um, an ṭhen dih hna. Hualngo pawl khi Falam an um, Tedim an um, Tonzang an um, an ṭhen dih hna. Dai pawl khi kanmah Chin miphun chungah ramkau bik ngeimi an si. Dai kan timi khi. Matupi peng an um, Mindat peng an um, Kampalet ah Paletwa an um. Khatikin an kan ṭhen dih. Asinain kan biaknak nih cun Pathian a kan sernak le kan sining taktak te kha a zulh i kanmah tein kan i sernak te khan a zulh i zeidah kan tuah? Zeidah kan tuah? Kha kan tuahmi ahcun biaknak biakinn te kan biak. Dawngva biakinn te um, Buanlung biakinn te um, Surkhua um, khuapi um, kha vialte khi kan nun na phone ni Senthang Baptist Association kan rak di. Slomei, khak amah ten ṭhangmi se, homan nih tuahpiakmi si lo. Kanmah kan sining taktak reflect mun tuahmi si. Zopei Baptist Association kan ti, Lautu kan ti, Chinram kut ah mah vialte ka um dih hleiriat. Atu pau dothlennak a vun chuah tikah Chinland Defense Forces kan diti CDF vialte kha khalam kha kan zul ti ko. Kan sining taktak in a rak ṭhangmi lawng te kan si ko. Kan sining taktak in ṭhangmi lawng te kan si. Kha tikah kan sining taktak kha Israel tribe, tribe hlei nih Israel fa pahleihnih kha an um bantuk an ṭhan bantuk te khan a rak ṭhangmi lawng te khi kan si. Kha kan ṭhannak nih khan a donghnak ah a kan ṭhen lai maw? A kan ṭhen lo dingah Israel fa fa hleihnih kha an i ṭhen lo bantuk tein an zapi te an i fonh ṭhan i an ram an ser bantuk tein Pathian nih a kamhmi hna kanan ram ah Pathian nih a pekmi hna cawluk ne khuai le ti luangmi ram ah khatete khan an zapi te an i hrok lo an i that lo lungrual tein khan khan an um ti kha ning khan kal u si tiah sadu kan tha cuahmah kha sadu kan tha lio a cheu mizei mo nih kanmah kan miphun thannak kanmah kan miphun sinak kha duh lo in hlan lio a lengmi kawlpa nih ar kan tuah piakmi thongchip system ah kan kir duhmi kan um zei ruangah kanmah le kanmah i tei kan duh kanmah le kanmah i hngongreh kan duh kanmah le kanmah hnahchuahnak in Hakha pa ṭhan deuh Sentang pa ṭhang hlah seh Thlantlang pa ṭhan deuh ah Zophei pa ṭhang hlah seh tiphun ruahnak khi a um ahcun khakha remnak chuak lai lo remnak chuak lai lo cucaah cun ka bia a sau sual lai tawi deuh in ka vun chim lai i kha i remnak ca ding ah cun kan sining taktak ti kha i upat kan hau senthang pa ka senthang pa ti kan upat hau kan upat hrim hau respect kan pek hau a pom zong kan pom piak hau recognition kan pek hau zo phei pa ka zo phei pa sining te khan kan upat hau an sining kha kan pompiak kha kha ti khan kan i pompiak i Judah Israel mi tribe pahlei nih anmah unau chungah an rem i an hnuah an rampi an miphunpi an ser bantuk khan kha senthang kan sinak hin kan dongter ahcun si kho lo senthang kan sinak kha Chin miphun phun khat kan si timi ah kan kai hrimhrim ka hau ve kan kai hrim hau ve cucaah cun kha bantuk atu bantuk kan vei lio ah hin kan miphun atu nai bible ca kan relmi ah khan tlangbawi thuam tlangbawi cu judah mi hna sinah pathian nih a rak pek hmasami thlachu a rak pek hmasami an si zei ruangah judah mi nih an ṭap an ai an an hram samuel chungah tampi kan hmuh Maw Bawipa, kan pawngkam i miphun hna an lian ngan tuk. An ralkap an ṭhawng tuk. Kan tei kho hna lo. Kan tei kho hna lo. Cucaah cun kan miphun a kan hruai ding ah siangpahrang kan pe ve ko so tian au. Ralbawi ngan kan pe ve ko so tian au. Asinain Pathian nih a pek hmasami hna cu siangpahrang an si lo. Ralbawi an si lo. Tlangbawi kha pek hmasa hna. Cu kanmah miphun chung zong ah atu ah a kan hruaitu, kan miphun a dirkamhtu, atu bantuk ral kan thoh lio ah, kan retheih lio ah a kan cawisangtu humhimnak a kan petu cu kan biakinn te si. A kan hruaitu cu kan pastor te an si. A kan hruaitu cu kan tlangbawi te nan si. Thla a kan campiaktu nan si. Lam a kan hruaitu nan si. kan miphun sining ahhin cucaah cun Judah mi an ram an i sernak an miphun an i sernak hi kan i zohchih lengmang a hau tiin kei cu ka ruat cucaah cun atu zing ah mah Baibal cacang te hi Judah mi tribe hleihnih kha an tlangbawipa angki ah lungvar pahleihnih in an thlei i an min te an ṭial Kanan ram an phak tikah lung an phun hmasa kha hnu khan an ṭhan bantukin kanmah kan sining chung zong ah hin hitite hin a ṭhang khomi kan sinak kha Bawipa kan Pathian nih thluachuah kan pe hram ko seh tiah saduhthah bu te le thlacam bu tein ka bia ka donghter ka lawm.